Wawa.
Ah, pana murira sei. Light and rain kwa ndira. Iri light ari saita noise.
All right, that's chamba. But ah, I don't see ah, tambaswa pa den tadai tadai tadai. Sika mugara mega here. Ah, no pana vanhu vatogarisana nawo asi ini ndogara nemhuri yangu. More like like mukadzi. Yeah, ne vana. Okay. Mm. Mm, saka mari iri kutenderera sei kuno hakunoko marondera chekutanga inzvimbo mm. yakakomberedzwa nemapurazi
ano nevamwe vanhu vatema zvasangana saka madhiri akawanda anowanzoitika ndeyekutika mm. chero uchida zvako ukada kupinda mumaketi umu mm. haushayi zvekuita asi inini ndiri munhu wekuti inini ndine kwandinombowana kwekurima nyaya dzemainputs ndo dzinozombondilimita dzimwe nguva usamurima eh. urima chi hai sugar beans nechibage but gore rino ndakatononoka handisizowa ndichabudirira eh. saka pamuda chii kuti zvi then chingoda mafertilizers neseed bcause government seed yakugore rino zvichafamba sei yatinombowanzopiwa ofuchinini neyatinopiwa yacho nepaurima zvakatosiyana paurima pako pahombe so besides that pane chimwe tumari icho chino chingomukawo chongoti ukanzwa kuti munhu ada kutsimbirwa ino simba riripo zvaro aiwa unoita basa
mm. so that mhuri inokwanisa kurarama uyo yeah, yeah. yeah.
okay saka music atalent chikurinzwa talent redu saka mm, muri funga kuita sei kana music yakuri kunzi eh, marekod eh, zvafamba music yasvika kuvanhu makuwana something nemusic makuita mashows eh,

step mberi munokwanisa kutorawo futi umwe munhu anomashu ndozvanga chida kunzwa saka orit iri bo be pakurima pa farming ya farming iri bo mutone mutori nemuono chaiwo chaiwo kana muri kufarming saka tichatsvaga tichangobatsirana tsvaga vanoita sei vanotibatsira indoitawo mbudzi kandangonzwa eh, guva rakasvika muzanzi eh, saka mm. eh, saka pane vamwe vanhu kuti vanenge vachitiratidzawo kuti zvinofamba so so so so chichinanambotanga mm. chinyatsoziva kuti zvinofamba sei saka imimi togona kutsvaka vamwe vanhu futi vanoita sei vanokwanisa kuita kuti asime nyende but zvamai manje tinomboita zvemusic zvemusic tinomboita serious eh, tikaita serious tokwanisa kugadzira masong mangani ah, akatiwandikana four zvikuru oh.
saka imi munhu tikufunga kuti tikambotanga ta dropa single renyu eh, tongoti january then totati EP inofanira kubuda muna Feb. Then after that tita kuita zvealbum tichiona kuti vanhu vari kutambira sei vari kutambira sei music yacho but eh, Friday inoyi eh, pane song yaida kuti tiite eh, natapura saka takura tatotaura naye eh, anza chorus tumira chorus tikaisa chii ndopamuda tumise vhesi song anga chikudzei inonzi rice nechi nedovi rice nedovi eh, chorus yakanyorwa natakura nzini ndakanyora chorus yakanyorwa natakura apa tichi eh, ngatitei song ndakupai song saka atipatese zvavo saka tinogona kungoti maskiri featuring takura featuring mr rob mr rogers okay. eh, song iyoyo tinogona kuiburitsa um, kana panew year right but hainongori uh, song yekungozviintroduce yekuintroduce i mean eh, inogona kusaenda paalbum remunhu inogona kuenda kana pamachannels edu tese tre three Tinoshayana 50-50-50 trip eh, because um, hapana munhu anomboti ndeyake so saka after ipapo tichada kuita songo iye yamanzwi saka yekuhondo iye yakaipa then tokatashanda ipi tokatashanda album saka vanhu vanoda kubatsirai munofanira kutaura navo papeji penyu tichapa vanhu link repeji renyu eh, totenda mwari hamuna ah, maneja akapenga isusu kana pese pati ichida kubata totanga tabata anomhanya ah, mhanya kuti zvinhu zviite so zviite so pamuri kuya friday kuharare mm. eh, zvakafamba zvakanaka maybe musati madzoka kuno tinenge tashuta video mm. orange saka
ame muchingoya makagadzirira kunge zoti muchashuta video but zvimwe zvese zvekuzodididididi tozviona chi iko kumberi mm. tine magifts futi rasta Right, Mr. Rogers. Yes, sir.
Eh, sika pavana apa munaungana. Wana ndine four muno mumarondera. Okay. Eh, ndichibatanidzira newe akaenda kwaMutoko. E4. Ndine two boys ne two girls. All right. Saka vakura sei? Eh, mukuru wacho ari grade 6. saka zvinotoreva kuti anobhadhara school fees and all that stuff mudiki wacho mudiki wacho hasati aenda kuecd ah, saka awananti eh. saka eh, school fees mabhadhara sei manje ah, anenge atori mahwani shamwari every month sevavari kuecd ava every month i have to mm. fetch up something kuti ndione kuti mari idzodzo dzafamba dzawanikwa ko pamba pamunogara eh, ndepenyu here muri kurenta here muri kuita sei haa pari pamba zvapo ka mm. eh, ndepefamily yana madam wavo eh, so haa maproceeds emarents and all that stuff isitoshandisa half the house imwe yacho inogara maloges but the rest of the money inobuda inoshanda maintenance yemba you know like marets and all those things and then it's just a small amount comes to us isusu tingoripovo as, as, as, as custodians right. you know we're taking care of the place saka ime makawana munhu ada kuti ndoda kuchinja life yenyu chii chamunenge

I'm very willing to work with people like that mm. because nditori nemukana wekurima mm. year by year ndinotozotadza nenyaya yemaimputs asi pekurima ndinapo eh.
saka vanhu vari kuzvinzwa eh. vanhu vanokwanisa kubatsira mm, tichasiya contact ya mr rogers namanager wake nesu vanhu vaida kutibata kana uchitadza kubata manager vanogona kuti bate toita tovabate manager vabate rutas komana netalent akaipa but eh, pane zvinhu zvakawanda zvida kuclearwa kuti eh, anyatsoshanda zvakanaka because ndozviunderstanda kana une pressure yakawandisa Man, vanhu vangonofunga kuti pamwe ah, uri kupenga uri kuita sei but vasinganzwisisi Pressure yeyo. ndozvinoita talent manje Ah, tiri kudisturbwa hadi kuti pressure inyanyowanda stereki Mm, because vanhu havazokunzwisisa ndopekuti panonge uchimemoriza song yako muroad uchifamba uchikaisa maearphones uchifila bit uchiita sei vanoti ah, dzakupenga ah, it's okay it's okay ah, nice.